Co wek bene bit bino pa ladit lobo ni en weko bed the same kit ma obedo ki kwene ki kolo loka ca ni co dwong ko dok ko kong cen nino ni poro dong tye manok ki cit ki ngol gi mo ki ken ma dong onongo dong gwok tye on the table any advice ma kadi ka po pi tir cawa ni but ni abimiyo calo kite onongo myero gubed kwede. Gin mo keken ma dong ko- kicwalo dong gwok tye on the table plan. Kikwanyo weng. In inongo ni kikwanyo en- weng. En nyene ma laming twatwal ni kunongo aceng jwiba ya ah lawer madit an ka adongo ding ma amyero luko ma anywara anywara. Ka in ingene an lawer madit why are you not putting my name in the list of the big artists? You know them.

An apwoyo ryem ma kiryemo ki lutini ki kuca ni because these are lutino these are the very people bene ma kiryemo gi ni ene these are the very people ma gitye blocking wan ki kany eni. Ber apwoyo tutwal lapwony in ma ilubo wa i platform me luo television Africa. Atye ki lawer madit producer madit i northern Uganda ma anene tye very smart i yelo. Angeyo ni yubbe tye i rwom ma lamal tutwal me bino pa president Yoweri Kaguta Museveni i Acholi Sub Region ma obucako donyo ki i Amuru i nino lwe pyera aryo me dwe me apar eni. So watamo ni macalo watye lawer madit i Acholi dok producer madit i Acholi ma way ne tye rooted in culture kelo party members mapol tutwal watamo ni waniang ki bot tyen ladit city boy kit ma watye ka yubbe kwede me bino pa president Yoweri Kaguta Museveni. An apwoyo tutwal atye ki wer mo ma kilwongo ni Museveni pack a lunch ci dong caa ni pe aromo werone pien ni pe wabedo ki caa malac tutwal ma lubbe ki interview ma meg ma pa in kong bedo ki an. An pe atye ki ngec mo tutwal calo an pi bino pa ladit lobo but awinyo awinya ki lok aboka ingeyo ka gin moni pe kiwacci direct nongo iwinyo awinya ka in idonyo itye i ot-ti ka iwinyo ka neighbor dar iwinyo ni jo moni onongo dwon obedo awinya adada but nongo nyig lokke pe niang nyo tyen lokke nongo pe niang me loko lok ma ada bino pa ladit lobo kany wan watye ka winyone ninone kikome bene pe angeyo Kombeddi dong in dok pwod iwaco maber en nongo ka dong an dong atye ka winyo ne en. An calo lawer madit pe atye ki ngec mo keken i kom bino pa ladit lobo but kare ki kare mwaka ki mwaka wan watute tutwal ni wan bene kong iketwa wek wabed tye i program pa ladit lobo pien kiloko ni luwer myero kikonygi wek gukony mobilizing kwir pa ladit lobo ma tutwalle dong ineno i mwaka ni onongo ni myero kiwek obed rijon ki rijon. Kacalo wan i Nodan kany, wan watye luwer ma tye i Nodan kany, wabedo i region ma megwa calo Western cito ka mo ni Central something like that. Ento an pud pe atye ki ngec mo keken gwok nongo yubbe pe tye ka going on nyo nongo oballeo nyo nongo tye ka going on ento nongo dong en kite con kitimo kwede-ni ma nongo pe kimiyo ngec ki jo ma nongo myero the right people ma myero gubed tye on the ground kiweyo dano-ni. So pe angeyo tutwalle. Wa- wan wuniang ni luwer tye yubo kacokkegi ma yub enoni tutwalle tye bino pa president Wun macalo luwer ka yub mo tye nyo gino mo tye wunongo ngecwu nining? Mobilization pa luwer bedo nining? Mobilization pa luwer onongo polle kit acon kit ma an aloko previously pien pe myero walok gin manyen kit macon ma an nongo angeyo kwede ma nongo luwer me kumalo me Uganda tye acel tye ite ambrela acel lawon komgi acel onongo wan kirweyo dano ka jo ma tye Kitgum kimini gi ngec day before ka jo ma tye agaga pien nongo wa loko for region calo acholi sub region jo ma tye lamo jo ma tye i gulu kany jo ma tye i gulu citi jo ma tye i agago jo ma tye ka moni kimiyo ngec cito ma ber dong ber loyo luwang jo luwang opic pa luwegi dictrict eno bene nongo tye onongo con kimiyo ngec turu opic eno ni onyo ka calo an dong aketi ni an atye Pe aketo aketa, an atye i kin jo ma alic adada dong ari i wer kumalo me Uganda kany, I am one of the people ma kigoyo ira mogo cim, omera tye labolle calo i kare cani calo ocayi gi timo gin eno nge ocayi lwonge ni nera, nera tye nino ma aa oker aye tye nia in ma iniang kacokke diki tye ba kacokke nino ma kite ni tye ba ca ma kite ni ka ma kite ni agenda me lok me kacokke ni bedo kuman ento dong by then paka wa tin dong lok ada ber ngec mo peke ma an anongo Tye onongo wan watye i te loc pa Ocaigi ma Ocaigi tye one of the executive members pa lutela pa luwer watye ma nongo ngec mako wa kadi ka bed ni jami mukene nongo pe timme kit ma nongo myero kitimmi ingeyo kit pa dano adana ni jami weng pe romo bedo marom but at least nongo ngec mako dano Ma ka in dong pe inongo cawa iye, ci ripoti cito ni a wamiyo ngec ngadi kuman kuman wa ni en gima kit eni obidiyo en nyo odiyo en wek en pe o ripote en kuman kuman. Ento dong nicak i kom bedo cawa ni ripot mo keken peke, wan dong watye calo ot ma dong wiye yamo oolo ci dong tye kuman nongo tutwalle an Kome ni, ma ka an awinyo ni yub pa ladit lobo tye ka bino me ka bino i komalo me Uganda kany, nongo myero abed i kin dano ma gibino ka jolo ladit lobo. Me acel, an ari abedo an awero ite kare ma ladit lobo eni tye i telane, an acako wer kare ma kony tye i lum.

Acako music awa i kare eo ni we were there in the system music obino i kare me Ebola me Ebola gi bino eni ni dong obedo wan otye ango ka wero wer me sensitizing ki mobilizing dano ki me miyo dano information obino lawo maca i kare me luc luc luc luc wa obino wan otye we were in the system of recent pud wa a ki pandemic corona wan we are also there in the system. ma wawero wakonyo kor government matek adada pien ka in ineno momot cene ma wan wacito kwede i studio calo an atye ki studio luwer ma kara acito a listing wer ma kiwero me korona nyo me pandemic nyo jami ma poto ature ni ka a listing is more than even forty ma pe kiculo pire an aye a offering studio ma mega me konyo community ma meg pa an me konyo region ma meg pa an Pien ni pingo? Wanongo waneno ni ka watimo bene kumeno konyo bene kor yub pa gamente. Ka dong kobbe gamente bino ki mwaka bino ki yubbe kicel i region ki mwaka after five years kicel kuman so nongo myero kilwong dano lumuku labange pokone ni en lawer madit onyo matidi onyo mene ni pien me acel kong me acel yub me kwir eni pa gamente eni pe poko ni en lawer matidi onyo lawer madit me acel-li en aye ni ma pire tek ni in labol kwir me Uganda. mano gin ma pire tek ma ki neno eni ma loyo eno calo an abolo kwir an atye labol kwir atye anywale me Uganda but abolo kwir tyen ma dwong ata an dong nen calo co pa abolo kwir dong cok tyen kibic ma dong an adok dong dano madit kuman abolo kwir dong tyen kibic eni ma atyeko abino bene abino abibolo pien abo ma acito ba nyiya wa weng tye jami na weng tye gin mo keken bene tye atye bene anywale me Uganda naka ko dong odwogo calo jami ma kit eni ni kipoko kin dano kong pingo Pien ka ineno momote, ka gwok gin na pe kitimo lumuko, ce iromo pokone gin ni, a after all eni kimito en aye, eni aye kimito. Ento eni kilwongo ni luwer me kumalo me Uganda lawang acel. Oweko lawuma an apwoyo kadi lawuma aye kadi luwer me kumalo me Uganda. Awinyo gitemo ni gikok ki Kampala ka ca ni myero pe gingamwa doggi. Myero pe gungamme iye dogwa doggi. Me acel, pe romo wa ni lawoti pe oruko bongo cuwali ite bongone kun in bene pe iruko cuwali. Ka kikweri ki i kin gang kunnu, nongo tye gin mo munyuto in ki i kin dano kunnu ni in ki gangi wun pe wuribbe wek kiryemo ki kunu i kin dano kunnu ni an apwoyo ryem ma kiryemo ki lutini-gi kuca ni because these are lutino, these are the very people bene ma kiryemogi ni ene, these are the very people ma gitye ka blocking wan ki kany eni. An ka ineno mamot bene ka in ka in ni kilub kit me wer bene kong ni kidonyo musically ni an nangona pe bor ka ni musically Musically enini ni musically enini ki wero awera ki myelo amyela enini nyo ki goyo agoya ni nama na pe bor ce i pingo why always I am not there pingo why always I am not there and this are the upcoming artist and the and the fake artist ma gi bino ka gambling wai ki studio an ibala konyo gi ka dok gin ki cito ki dok ki lok dok ki lwenyo ikom an dok ni ki wum dong dano mukene calo kit eno so an iya pe yom ma yub pa ladit lobo me bino pa en Pien gin gitye i raligi, but an calo an ki jo ma bene tye ki koko i kom yub acel eni, an pe abicwako bino pa ladit lobo-ni, pe bene iya bibedo iye yom. Me acel, remember ni wan watye i te kare me kampen ma kicuno kwi, an kadi atye la NRM fine, ka pe iloko kwede maber ca mukene tye bene ma ca mukene wiya cito onyo. Pien pe te lokke ni dong ka an atye i ot-ti, dong in igoya kit aye imito, inywara kit aye imito, pien an atidi ni, dong aok bene ca mo ma aromo a ci acito i tung ot acen ci acito abedo iye, ci nongo amedde ki kwona, in imedde ki kwoni. Pien aye ni, wan watye kany i te kwo, tye dano ma pe gin luwe. Tye dano ma pe gin luwer pe oko angwen wa yam gudoko matron ki patron pa luwer me komalo me Uganda and dong rac loyo ka gin mo obino nyo tye ka bino ma kwemo luwer me komalo me Uganda pe me dok ata ni ka lyel gi ni jo ne bene tye dok ma gin giyenyo jo ne ma kirayo cen eno ni neno wai jo ne gitye pe gin amyero atuc iye nying ngati mo but all in all wan we are living in this same small town kingeyo komgi kingeyo gin Ma ka in ingeyo ni in itye ki lok eno ni nyo gina kit eno in itye ka timo ka riya inyim dano pe odonyo i studio me nimo acel ok may be itye larem lawer mo onyo itye ite ambrela pa lawer mo ci owoto kwede cito bino ka neno kite studio tye kwede nganga gini but in pe lawer you don't have any content ma romo mobilizing dano ka an ma awer wa kumalo me Uganda acalo ago show wa i Sudan ni olu ki twon creativity ma an atimo ni Ento in pe iromo wa coyo lain acel me mobilizing dano me pece keken wek onge kare gu drawing attention i kom in ce inywaro ta dano calo anni pingo? Tic ma wan otiyo no omyero icawa ni ka dong gamente bino kuman wan wan wu obed share wan wu obed jo madongo ma waneno ni anga anga odok odok tung kwene ki po kin luwe luwe i sub region wa kany dwong watye ki district adi i Acholi sub region watye ki municipality adi watye ki cities adi dano poko dok kwene no omyero abed i kin jo executive committee Inongo ni I am the very person ka lok calo aloko pyere kene kene ma dong kilwenyo ki koma dong loyo. I kare ca wan wabedo i kacokke me, me wabedo i yub me gine me korona. Ngo mukonye kare me korona muweko abiro cente mua ki opic pa ladit Salim Saleh. En aye obedo la- la- la- laloka mo. Because of that laloka ento pe acoli bene. Steve obino ki Kampala aco wai ni Wubino bedo me ka wot i ngeyo ka kal ngat ma dong dit nongo dit ci Steve obedo abedo ni ne lawer mene ma ol ka akubbe kede ce pien an me kena kena calo an atye wa kanyi ka wa acito i opic pa ladit calem cale bene pe ki bi nena pien this is not my region anga imito ngati mo tuku gona cim tye Tye tye calun mo tung i kaka nyero ka cane mm. ni jal city boy tye studio wa tye studio by then no studio wa tye kony paja ka cane mm. nyero bini studio baro jal cb abc dia wa okay it's okay uh, nga onyuro id na en tye timo gina en timo timo gina mako films ki kampala ka cane wa iba wan ngeo ka piny tye matek what can we do wabedo piny acako lwongo luwe wabedo wan dano pyera dek i gurup wa eoni. Luwer pyer adek eoni bene koberi i kin jo ma gitye ka weko ni an myero pe ange i ripot be en gitye i kin jo eoni dano pyer adek eoni. An abedo ki luwer ni pyer adek ki kwena calo an won kom awaco ne what is way forward wamiyo gin ma megwa wacako nying gurup ma megwa wa a ocito ma wan oa ocito cito ogoyo wer ma wer eno bene pud tye wa i can bene pe wacamo cene me nonwa bene wagoyo iye wer ento luwer ma kany iwinyo ni workshop tye alip miya abic alip miya adek alip miya aryo wan ogoyo ma wer pe bene kilwongo wa i workshop wer wa aye kicito kiwilo wan olwongo gin wer ni kilwongo ni gin kilwongo ni about is talking about environment ki dok wer acel tye wer about environment ki dong gin operation well creation Ineno ee? Wan ki those of young man, geno young man pud tye around. Ineno? Operation Well Creation, an aye abedo producer, an aye abedo bene a part of songwriter, an abedo bene a part of la- la- a performance artist mo recording bene iye. At the same time, an abedo calo won kom, watingo wer wacwalo bot wod wod pa Salim Saleh, wan ki Steve.

Now ka in dong ineno kom bedo gin ma tye ka timme, ka ni itela ki telo calo kodi tela pa jo eni, what is the ben- benefit? What will be your legacy of your leadership? Ngo ma in ibin dong keri maber ki nying marac? Ki dong ka kikok i komi mono en aye ineno calo yweka i komi? Onyo ka kikok ki nyingi en aye ineno calo yweka? Because kom ma acel wan weng watye ki twero me timone, wa- dwobo- ento ginongo ni wor ki komi pe romo bedo dano makato aryo nyo acel, won kom bedo acel. Co an anongo mere ni an dong aneno ni peko ma dong dit loyo ki kumalo me Uganda kany teke ki lwongo gin mo keken dong ni gin pa luwer that is another war that is fight that is problem ready lok ka bino pa ladit lobo eni wang akwiyo okato nongo luwer me kumalo me Uganda gube lweny i kine ma in pe ineno okay though they are not going physically fighting but in you will hear the message going out soon very soon mukene ki bi bino ki goyo ki studu bota. Ento tika gin mo pe ma bino lwongo nying luwe? Peke nongo luwe they are peaceful, they are friendly. Gin ngat mo keken cito ka mo keken ki lawote cito boko lok ka mo keken teki dong gin mo piny pap kuman ma dong lwongo ni luwe mitte iye. Ma an amitti lutela ma dongo dong kong mutela ma dongo they have to see the way of bringing other things direct to artists. Otherwise ka peke myero kijuk woko kingolo kikel dong ni ka kumalo me Uganda ci kumalo me Uganda ka acoli ci acoli. Waneno telle obedo tye matek mada i kare ma wok obedo tye iye wok kare ma kikelo lokke dano orubbe luwe orubbe matek mada ento eni dok jami tye ka bino bot gama pe nongo waci pien luwe mukene bene cwinygi pe yom waneno luwe ma mon dong guwero koko the likes of Maria Aye. ni gi sideline gin luwer ma mono bene luwer mapol tye waneno geto boys and ma ineno ki wero ki pulling crowd ite nino matek mada ni mukene wa gin bene gipe iye pe ineno wa en dok tye ka tugu nongo telle lok ki wok gamo anganga gi nio nongo bidwoko automatic bidwoko pien ok an bene abedo i kin kin ok an dong wek awac ni i kin association pa group pa luwer mo keken me koma lame kadi abin there

Most of them gia ki i group ma kilwongo ni Gama pien gitye ki wacce ni gin gitye ki luwer mon ma gin gimanaging. In remember in imanaging lawer aye ci dong ka iwaco ni wa in bene itye ki twero i kom gin pa luwer ci pingo pe wupit gudonyo iye pien wupit gitye ka hosting luwer mwaka almost more than 40 years ento in itye ka managing lawer acel keken kuman wupit gitye ka hosting a, a thousand of artists

Because wan pe watye ka pido koti ngatti mo, but in myero inge ni in dong kok ogudo komi tyen ki tyen, in ingeyo ka ma pekoni tye, dok in ingeyo nga ma in ibedo. Ineno ba, bedo ki miti ma jami madwong ba, ca mukene kelo kiniga ma kelo diki ma acena ki lutinni. Iromo surviving gire loyo pien ni ipale pale ki style-li, ento diki ma kelo kac ki lutinni. Gin ma wan myero wayeo ni, manok me ticce ni ye wek oyengi, ki dong ye pok ki luwoti. Nen man ka bom kimwonyo bom. nyo calo jami mukene tye calo bom kono jo mukene otyer ma dong pe gingeyo wa ka ma gutyer ki iye pien bom obi blasting nongo omwonyo madwong tyer ma pe gingeyo wa ka ma tye ki iye kong kong icak ki iye so koko madit ma dong kome tye madit dong pol loyo dong pol loyo weng tye ki i gama dong gin wok bene tye ki ma megi gin bene nongo tye ki ma megi Pien kong awacci ni kumalo me Uganda kany ngatte mo ma tye 100% peke including even me but an pud pe abedo lute- latela mo mapat ki latela ma nano gurup man awacci ni ma bene gu benefit ma bene gu benefit ding cene en bene wapoko kutum ki di ot kenyo ngat mo a ane ka ki peny Flexi di Banton peny Jayon Pat peny Kidi Face bin because gin weng gubedo te loc ca peny Maria A

Ineno wa? So an pe amito ni ngat mo okok i koma because me acel kong me acel kong ikwong yengo ki gin moni ma pud pe icamo. Eno dong icako camo ne dong you only enjoying but not iyengo kede. Ineno wa? An kong bedo cani kono cene ni gubin kono gamente gubin gukel cene ki luwer ki luwer ocito otim performance kono gutim ngo diki nino ni tum dok weng nongo wadok kacel. Maber loyo ni none of them that doing even a sham plan. Ok, me gol ka cira aony matafale, acira awil ngom ma, acira anen yo mo gwok me cir ka culo latin luka mo tye ka mone. Gin wero eh, diki in ibineno owino kany kuru bipong kede i cuk madit kany nyo design. Inongo ni now line me kicata iye myero nongo opong kuman. Now that is what you are fighting for. Why don't you fight for something ma nongo you leave it for your family, for your people tomorrow. An komere cana ma aloko na tye ki ganga mo ma nonok ma tye tidi. In fakat mukene tye gang mukene tye kit kum ka cana. Ma kadi ka do apeke nyo gin mo odiya kadi wa in romo you can come up to my home. Ibino interviewing an gang atata ero nongo mega loyo in me tye ka rit ki kany iti ot mo ma un aboro iye. ot mo mal eni ken you don't have even that vision of ni ka ayute ki cene pa lwak ba ci atim ki gimo kadi ka dong lwak mito cene gi itwak icit icat giyene aye ka ibi dwok ki cene pa lwak ento gi nongo wa cene be gin itimo be peke wa cene be nongo pe ento in itye nino weng nongo itye itic i kin dano kany imito bene ni myero inong cene nino weng Ka inongo cans me lok ki Richard to Odwong ma en tye Secretary General pa pati NRM ma lubbe ki bino pa President, in inongo wacci tam ango ma iromo mine ki to Odwong, kit ma mobilization omyero obed kwede, kit ma omyero giye kwede luwer pien waneno ni luwer i Acholi keken dong dit mada, Amuru keken luwer ma tye i kin Amuru kenyo gitye, mogo ma gubino i city ne gitye, Nwoya, District Owengo, Agagu, Padegi kuca ni weng luwer bene tye. ki dong luwe moni ma ngene wa bedo matek mada gitye. Tam ango ma itwero miyone nongo ki Secretary General? An onongo amyero anen kuman adit Secretary ni dano madit dok administration me kwi eni weng tye i cing en onyo yub me kwi eni weng because an wiya pe o kare ma wan ocito ingeyo an ajalo jami pol wan ocito i delegate pa NRM An ajalo cen-na pi nino aryo. Ipenyo wiya ni pingo? Cen-ni kuma an ajalo kom cen-na pi nino ni cen-ni pi nino aryo. Because me acel cacce i komwa, me aryo delay tye gin mo keken ma dong dok tung botwa. Ci dong inongo ingeyo an amaro wic mo ni time is money. Dano guto pe igaka koko en tutwal.

pe gutubbe i kingi tutwal, wek bino pa ladit lobo gubed, pien i nino ma ladit lobo pwoyo to dwong ki i kor olok aca-ni, i kit ma ogoganizing ki yub enoni paka yub enoni ocito otimme kwede. Atye ki aneno ki wanga, awinyo ki ita. So wek bene bino pa ladit lobo-ni en wek obed the same kit ma obedo ki kor olok aca-ni. Wudok woko kong cen nino ni pol odong tye manok, ki cik ki ngol gin mo keken ma dong onongo dong gwok tye on the table. Eni advice ma kadi ka pud pe tye i cawa ni but ni abimiyo calo kit ma dong myero gubed kwede. Gin mo keken ma dong ko kicwalo onongo dong gwok tye on the table plan kikwanyo weng, kikwanyo weng ci kicak ni i agaga o luwer madongo tye apar abic ki yer gi mukene obedo ite abic eno ni i kitgum district luwer madongo tye apar abic madongo ki ryeko ku leading gin mukene obedo ite jo eno ni ce ki woto ko weng ka weng i acholi sub region ce dong kelo ni acholi sub region Watye ki toto nama pa luwer tye alip apar. Now alip apar eni Museveni bene pe bino ka, ka, ka timo campaign i Acholi weng lawang acel. Woto be dok en district ki district nyo sub gine nyo pa gine I mean city ki city nyo municipality ki municipality. Then kineno kit me separating jami eno ni. I ajiki ne cene ma kibimiyo ki luwer eni An aneno mere ni jami, an apwoyo ni jami kudoki cing mony. Apwoyo ni ka jami tye cing mony, woro moni bedo tye. Kikwany cene ka ma kibimiyo ki facilitating ki luwe pien eni pe cene cul, eni dwoko pwoc ki cani moni me balo me timo gin moni-ni. Cene pwoc kimi cene cing ladit mony mo kumi facilitation ki luwe ma lubbe ki i distrik. Ento gin ma dong kube ki implementing dong tye i te bol ni en aye program pa luwe me kumalo me Uganda eno ni. Eno pud an ati- I disagreeing keni, these are fake. Kingo longo ki cak yub ni tit nino poto dong kinino kimiyo gin oyot oyot because ka calo an acako wer wa yam apeke me ariki dok Museveni an pe tye nino mo an awero pol awo maca kwi pa Museveni mukato ni acamo alip miya adi alip miya aryo wa yam Museveni obed i kom ki wer ma an awero ni acamo alip miya aryo wa a waringo ci wawero moro kibac Kibino miniwa alip miya acel acel ki alip apar ni me acama, dok waa wacit wawer two anaka. Dok the next day kimiyowa alip miya acel acel watini kwona ma Museveni otelo for forty years acama alip miya aryo keken ki i telo pa Museveni ki i music ma an I been working for it more than twenty five years and I was been helping the people of government me ki kumalo me Uganda kany by giving my offer. by sensitizing people by sing right now ma an aloko ni awero wer ma kilwongo ni song of Bene ka in idok tung kumalo kacani pa dee agago kacani wer eni ni almost tye i top 20 ka weng i radio station weng and kipenya apenya bene atimo with my heart I did not even consult even to dwong nyo kono okona nga ni awer wer moni ki ladit ngo nyo kono won kom pa NRM me me me district pe apenyo wa ngat I did it for the love of my country and for the love of my government for the love of my president but at the end of the time wan onongo wash out wanongo wash out wato gire kede kuman icito ibolo kwine ibino idwogo ikoko kede kuman no ma to dwong kongol gin ko rabe gin ma dong kicwalo kunu ni weng gin ma tye kwo gin ma aa ki igama jo ma gitye wai ni gin aye tye won kom pa luweno these are the fake people jo ni lurim luwer aye They are the friend to the artist. Ka nongo ni gin tye luwe piny, an pe abedo i kingi kunno. Ki lwoki mwaka man abedo i we kumalo me Uganda kaka kit kit aloko ki twon kwok kede. Because aloko gin ma nongo liro cwinya tutwal. So an ape ki lok madwong pa ma. An angeyo ni ka kare biromo ajiki pa koko wa en odoko bi bedo cek ki pa koko pa jo mukene. Pien jami ni weng tye aloka, tye aleya. In pe romo tamo ni in be binywaro ngat mo keken kumano nino mo jami bilokke ci wang in be ikok. En oweko polle ki wayo ni jo mukene kong gungiyo ki corruption ma kong gunongo disappointment ki dog tic dog gang pe rii pien nongo ngiyo meno nok alip miya acel alip pyer abic icimme koro alip miya aryo icimme ci rwo gang nongo wa line-ni tye cut off bedo mano nok en frustration neko so remember ni pe ingi ki jami me nono kar caco work for it and be social ki dano pe ipok kin dano ka twon an madit kuman a very kong me acel imwaka ni bene an aye akwanyo legend of the year where is my name from there

Pol luwegi mukene kon kobe gitye adwir. Me loko lok ma ada gina tekwo. Luwe mukene kon kon kon kobe gitye adwir because level ma lutino nono gudonyo kadi jai. Ka nono pe wanyuti gi atima. Pe wamini gi tic atima because keto ngat mo i wer cako wer maber ka cako lwongo ne show is like I, I, I've offered for him or a, a, a job. We offer, I, I offer a job to many artists in northern Uganda. So I cannot be always neglected by like this. Gimo iken nino I am out of it. Ai, inongo ni gin mo keken nongo ni city boy pe. An dong dano romo kena, ai akong kare ka wa workshop mogo ma nongo kare ca atime kany gina te kwo, ma ki ma raga di gi bino kany-nyi. Ngat ma nongo olo ka obino onongo an pe i kina ongiyo ongiyo ma onongo an pe gona cim en aye okelo kelo cam. Jal omera in itye kwene ki i kina kany, why are you not here, why ikwene ni we are here almost two weeks for for for gina workshop, where are you? Nongo pe angeyo wa gin mo keken. Can you imagine? So in inongo ni en en nyene ma laming tutwal ku nongo aceng giwa ya ah lawer madit an ka dongo ding ma luko ma nywara nywara ka in ingene an lawer madit why are you not putting my name in the list of the big artists you know them huh? ka in ingene an lawer madit why are you leaving me outside

in the region now go and look for my name pe i bi nongo kadi wa i Lamacoko onyo pe i bi nongo wa kadi wa i Karatac ma kong kicoyo iye kubal laba lub peke completely ka mo keken leka na tye bot ladit to dwong kono inen wunen maber kong doki kit me cako tic ki luwer because jami ma tye ka bino i cing luwer me kumalo me Uganda kany bikelo to an mere pwod aloko adwoko ni twagi wek mony aye oti ki luwer. ki wek mony oti ki luwer co jami ma kicoyo i kom bedo can ma kibicwalo bot pien ladit lobo dong obino once dong pe obidwogo wa i kampen ma bino diki ma icane ni ma kono lok ma niang dong wek en okati ka dong okato an acito abol kwir ki kec i iya nono pi lwaki kare ni weng ma abedo ka ticci pi lwaki kare ni weng ma abedo ka timo jami pi gamente na dong acito abol kwir nono kumeno en aye pe obilarre pe obilarre. Kop i lara. An jiki ma dong amito awaci ene ni lawer mo pe ki wiye kudok ding ni en en kinywale i city caro gitye i city kany. Aya en oweko joni dong gitye ka handling dano ma according to the city city city status ni a tye luwer mono ma giwero i style mono pa jo ma gwo i city ni luwer weng gudok ceni i district gi kicit ki nongo in ki i district ki kunnu kono ia ki kwene kono ia ki kwene cit ka itye program pa gamente ki kunnu dwoki amedi kitimo business ki i city kany. En aye gin ma weko wan weng koko pien luwer mukene tye i kin gang kunu ma gitye ka wer tye ki pulling bene crowd maber tye ki fan bene maber adada ma inongo ni support bene tye maber romo gathering dano bene pi ladit lobo maber ento inongo ni because ni wun wai ni wun wukwo ki i town kany a wa ki i city kany wadoko waromo i district level kiyer dano ki i district-ti ngat man otim jamine ki i district ka kwir bikato ka yub bikato wadwogo dong i city kany ka timo business loka weng eno.